U nikkellmu spiss nibgħatu xi messaġġ. U jien president ħafna esperjenza pit-tfal, jien għandi tlieta ta' xejn. Ma mhux erba' kellek. Tlieta ta'
u jibxu xejn. U jiena u Lara nitkellmu ħafna u tal pariri u hekk.

Basta laqnu. Mela zomna, era zomna, era zomna, era mux billi jridek u hija l-mara ma tridek. Sawa, il-mara ma tiġ cleaner, għala ma tiġ cleaner il-mara. Ma nafx, ma nafx, jien frankala xogħol irrid. Tirriduċi sa, fil-verità ħanejdu aħna. Tajjeb, meta jkollok Ja. protokoll Ja. palma għandha hija, Ja. diffiċli biex timxi mal-protokoll. Għax xej Aha.
organizzata. Imma smani, ma naħsibx li għandha l-fejn gerger jena. Xjaf palek minn jaf kemm issajri l-om, ja. Xi sajri la daj Ej, sajri. fejka. Mm, Dak tejjem xogħol għal għax jiena nitkellem għak Ja, għak ja. dak tejjem xogħol. Għas it-tifla, t-tifla għas bistaf li missira huwa xef. Bisserja, kemm għandha żmien it-tifla mhux sena. Jgħidu la li lara minn jaf kemm inti lakki, minn jaf kemm sajjajlek, minn jaf kemm tasel id-darri ta' tfuħ ta' ikel. Kollu xi tagħmel. Kollu xejn ma sajjar xejn.
Żamna, żamna. Veru?
Ejja nagħmlu l-punti kjari. La skola spejra spejn, jgħidu. Ja.
Jiena nemmen li t-tifla Ja. is-sodisfanzjon tagħha Ja. bħalissa li kull ma tiekol huwa pju- pjure. Ja. Tajjeb.
Ejwa, Inti tifhem fija. magħruf Tajjeb. għall-pure!
Isa pazzenti tagħmlu! Huwa tajjeb li nħalli għad gawdi Ja. l- em, il-cooking skills tagħha. Mhux pure. veru. Issa meta jibda jirfina,

Aqqas kejk kim ġidden mamli la oh, dan. Għajja, ma ma ma ma tafx tamilom il-kejk. Kella tal-ħaf berti ta' Ara, normalment tamil il-kejk, jien bat nidħol naqra naqra punti lemmu la u nejna naqra fih, pero iji tamlu l-kejk. ħaf berti xinu għajja. Taf, taf, taf.
Xekun tal-ħaf berti, xekun. Għax għalki.
Xie għamlet ħaf berti kejk, għamlet kejk. Xini, ta' sitxur.
Eh. Emma l-essa moda.

Norganizza u koll id-dar. Iva. Fima sens.
Għax smajt li inti mistaċ bin kemm inti diżorganizzat. Le, le, le, le.
X'tagħmel? Jiena ma nimxiex ma' protokolli. Eh. Jekk inti taraħħa mill-livell mm. tagħha, mm. jiena nista' ngħidilha mm. li jiena organizzat fid-diżorganizzazzjoni taraħħija. Ejja, daw kollek jgħidu. Organizzat fid-diżorganizzazzjoni.
Fejn kollox jgħid. Fejn kollox jgħad. Pero, kif jitħollok xaħat. Pop, pop, pop!
Fin-nofs, mhm. il-mara hi il-mara. Eżatt, kolli karti tek il-karti tek il-karti tek. Nebju ħana karti jien u xsibom kollha.
Jien nagħmilhom lok jekti.
Eh, tara. Mela kollha gozz.
Bum, ċuxuxin. Eh, xej. Inti int kapaċi imma, kapaċi xalajni inti biex torganizza. Jien nagħmlu kollox qed eh. ngħidlek jien niġi norganizza kollox nagħmda. Inti taf x'tagħmel okkan tal-baby. Eh, Le xi tkun tal-baby mhix tax fin kemm tistona nsejt. Ma ninqalax biex inkanta. Qed tħawduni ta.
Qed kanta ma tkantax. Jien jien ħankanta. Eh. Fenna fien asmani mhux mixtaqila la rokka. Bye baby on the tree tops. Provu wejja.